Wel, dwi'n mynd yn ôl blynyddoedd, cofio'r maes yn y 60au, mae yna fyd o wahaniaeth. Yr holl geir, loris, bysus, y farchnad ar y maes, pawb, y bwrlwm i gyd ar y maes. Oedd o werth dŵad i Gaernarfon. Rŵan, pan da chi'n gweld y maes wedi cael ei ail-wneud heddiw, da chi'n meddwl bod chi'n cerdded i chwarel. Jyst nightmare ar y funud yndi? Mewn pa ffor? Wel, ma' traffig yn mynd un ffor, 'dyn nhw'm yn ga'l dod lawr, yn amal 'dan ni'n gweld traffig yn dŵad lawr, 'di seins a petha, ma' nhw'n hopeless, a 'di pobol jyst 'di mynd off yr un. Ocê, ma' hy- yym yy ma' nhw 'di stopio ceir ddod i lawr yy Bangor Street, yy pa fath o effaith ma' hwnna 'di ga'l a- ar busnesi Caernarfon? Yym.
Mae di ffeithio dipyn go lew arnyn nhw swn i ddeud. Cos y blaen oedd gennych chdi traffig yn dod ddwy ffordd, gyda pobl fwy amser i ella sbio o gwmpas. Ŵan mae pobl yn just eisiau hedio allan o dre ia? Sa neb eisiau dod i fewn rili. Yym dwi licio y maes fel mae o ŵan. O'n i licio fe fel oedd o stalwm blynyddoedd yn ôl efo'r hen fountains a'r bysus fel oedden nhw. Yym oedd oedd y maes amser yna eitha calon y dre. Yym dwi'n meddwl bod ochr yna 'di gael ei golli ond wedyn rhaid ni symud efo'r amser a a dwi yn licio ffordd maen nhw 'di 'di wneud y maes. Yr unig beth sy'n poeni fi p'un bach ydy bod y y lle yn yn reit wag ar hyn o bryd. Mae yna lot o o le yna a ddim dim sort of syniad gin pobl sy'n dreifio lle i fynd a bethau felly pan maen nhw'n cyrraedd y maes. Ond uh, o rhan sut mae'n edrych, na, dwi'n meddwl bod edrych yn lyflu. A uh, mae fe'n ofnadwy. Glorified car park, dim byd arall. I'm sorry. O pwy bynnag sydd wedi diseinio'r maes a rest o Gynarfon, maen nhw eisiau seithi. Honestly, wan. Maen nhw wedi lladd Gynarfon. Maen nhw wedi lladd carrig dy Gynarfon. Maen nhw wedi tynnu enaid Gynarfon a mae wedi tynnu enaid pobl Gynarfon. Mae yna apathi yma de. Ti eisiau bod yn fama a gweithio efo fi am wsos a gweld y gwahaniaeth mae pethau wedi cael eu gwneud yn Gaernarfon. Maen nhw'n lladd pawb sy'n mewn busnes yn Gaernarfon. Mae'n dod â visitors yma a lot o busnes i'r siops a pethau, ie. Ti'n meddwl bod o'n edrych yn well rwan nag oedd o cynt? Lot well, lot mwy twt a Jyst mwy mwy twt actually rili. O'n i sbwylio fo.
Ofnadwy. Mae 'di lladd y Gaernarfon. O- ma' bobol bobol yn yma ddim yn sbio de o lle ma' traffig yn mynd. Dio'm yn deud lle ma'r lôn yn mynd dim byd. Sa'm guide yn byd i gerdd yma a mae'n ma' o i mond i bastio fo de. Ti'n meddwl bod o'n well pe oedd y buses yn cael dod ar y maes? Oedd, lot gwell oedd.
Oedd yn mwy o fel Gaernarfon doedd? Yr hen Gaernarfon.
A beth am y yr one way system ti'n meddwl bod hwnna'n cael effaith ar busnesu c- y lleol? O yndi, definitely yndi. All these have. Yn negyddol ta?
Wel, mae o... O sbio, a tre wan de. Sbio rhwnd a di beth sy'n ma de. So neb yn agos. Ia, mae yn bwrw heddiw.
O, dim ond, ia, yn fe siws ydi. Os mae'n siop, eisiau siopio, siopio'r info de. Ond mae'n os fe, mae'n ma, ma, ma lladd dre fod i'n de, sy'n ma, mae be o'n trio wneud yma de. Mae ma, ma, system dim mynd complete, mae'n di... O, y bobl ddim, mae'n pa ffordd yn mynd mewn ag allan de. Mae'n o'r goll go iawn de. Swn i'n meddwl bod o de.